harvesting yago y'oboke, ng'aki ekero omotana ng'aki ogoa. Magnet emetana eye buna eria ere oroche eria ebere ere gochia moino, ekere nkorusia eye ebere nabo nkorusia fifteen litres, oyomo fifteen oyonde fifteen ekero chiikire ime. Bono eround eye onye nagesa fifteen, eround ende emetienyi etato nkogesa ten, naende ekero ngochi eround ende ngochia goika December okonyora naende nagesire fifteen, igo mbobwati hasara. Lakini ekobwati ng'aki ekere ime etikire. na ing'aki chikonyora amache na ebisicha. Number one, amabere aria are ase oboke, aria ekero okonya koria amano aya, igo ogokea ekieni rioka, naki okorora abasubati abange bakeete ekonini eria bakomera maambia na morogoba eyemo eyemo, bono omo okorora ng'a oyio abanto bagoteba ng'a mokanyarebe na omong'ina, lakini ekieni omorochi oye are omoke rioka. Aboke akoria.
Oboke boria akoria, igo tabwati hasara ende yonsi. Ase abanto abange baria babwate amarwaire chisukari na epresa, Yeah. oboke obo nabo bagotumia. Na abana rende.
Ne- Pia na abana egekuba ekerito, ebinto ebi nabio okonyora bagotumia mono, Mo- Monto ok- o- omonto obwate oborwaire bwa sukari. Ningo natumeke oboke. eh, saiti nabo ngotumeka.
Ah. Eh, oboke Ningo nabo nabo. otatumeke sukari, lakini otumeke oboke. Obo- Oboke aborosiri korwa enchera eng'ao. Abamwene bakobori ng'aki chinchoke chikorosia oboke Erio moche koria enchera chinkoigure nkogechi gochira ng'a egento eke twaroseti omonto narokeirire. Oise gotiga muna bono ndire narusetiri monga ngabotereka nyomba, chigacha nyomba eye njabekire chitirisa, igo chiariete chigakwa ore chikoigwa endamwamu naende echi chigotindia asaiti eyo chigocha chi amatuko abere okachiasariri chiakorire. Iga ekero okorusia ore naende toikobotiga ang'e abwo, gokurusia kwaira chiaetanana amambia aye rituko rigima nerinde, chiairana chiachaka gosibia enyomba eria ase kwaruseti, naende chiachaka egasi yabo. Mwanche omorigereria ogusie boys, naende nerituko rinde nte gokoretera amang'ana amaya korwa chinsemo echi echiagusie. Rero nde Nyamira County, aiga nde Nyamatoki, by the way ere West Mogirango, me county ya Nyamira. Rero ntete gokoretera amang'ana y'oboremi bwe chinchoke. Omanyete gosii abanto abange ekero amatuko amaya iga yarenge ng'a oboremi nobwe ebituma, oboremi nobwe chiombe, obotugi bwe chingoko na ebinto binde buna ebi. Rakini bono, rero ntoigo gokoretera amang'ana y'oboremi bwe chinchoke. Nomanyete ng'a chinchoke can be a profitable venture, yaani mbobe egento ogotegemea gioka naende onyare ekoegendereria ase obogima bwao. Abanto abange omanyete kare baria bakinete emiaka eye amaya omanyete ng'a chinchoke chiarokanire omote gete igoro, Ng'aki togochiseria abanto baserie chinchoke chire kumbe ntibwaserie ebiasara by the way so today nonye onde iga iga na one of my listeners omonto obeire iga agototegerera amatuko amange naende boigo obeire iga agosapoti amang'ana tokokora botambe ase orogongo rore rwa usiiyi naende narosetie chinchoki torochi rero ndoche inde emete ime. Nonda iga, ase engencho y'amang'ana aya torore ng'aki chinchoki. Nonya chinchoki chirankumeti ng'a chiise korwa aa ng'ai ndatome gochia ne chigoti echi. Karibu sana Okoro Peter. Mbuya bono omorari Magneti ase goika iga, iga ase itogo akorokwa Nyamatoki, lakini ime ase gwachia ekenyoro ekorokwa ng'a Nyangongo village. Aa noo seito, marieta ane nokoro Peter gose mong'are bw'omagwa, seito noo maa. Tintacha ase abe, tindoche ase inche nyare gotiira egetiiro ekiya chinchoki echi chize ko. Yaya nchiri gocha bono, totaburukaneti mara baa nchikonyara gotenena nchikonyara korwaria, chiche gotominyokia igaa. totachikuneti nchibwati mochando ee. Aa, bono aye igo nomoremi bwe chi- igo mm, o- togoteba omoremi bwe chinchoki gose omotugi bwe chinchoki? Tiga ntebe ng'a chinchoke na oboremi buna orareme echae gose ekagu gose amauga gose otuge chiombe. Bono inche naamua ng'a tiga nda- ndakore oboremi bwe chinchoke buna oroche mbegete aye echi ne chinchoke Neye nechaere iga, gose kori gekururukora aria natogoire echae chiraini ang'e saba iga, ase eng'encho ntagete gosimekera chinchoki echi chiane amauga ase chigocha chiabutera nchikogenda atambe, ekiagera chiachia konyora amachire aa nchera chiairana chinke. Bono aa iga ekoba rahisi, chigosoka chianywera ebisicha ebi inse aa naende chiairana gocha ama. Igo buna kende gionsi buna oratuge eng'ombe egende enyore amachera aa, igo nonya ne chinchoki nkonyora chire amachera aa. Kabisa.
Chinchoki echi chianchete gotara chikiromita saba, Lakini bono ekero okonyora nochibekerete amauga aya inse anchire kogenda atambe, naende echi ekoba bwango korosia oboke bwa bwango aria chiare kogenda chikiromita saba kwanyora ng'a techieti, igo yasoke enusu ekiromita kwanyora yairanire gocha amaa yaretire endagera eria naende yasokire yachire. Igo nabo ekogenda chisabari chinyinge ase okwoyia esauri etari gochia are. Totebe ang'o bono ng'aki omaete igoro ye chinchoki, chinchoki type nchibwati chitype omanyete nere ase agwo kare omanyete chinchoki nabo chiagachire ang'e isiko iga omino chiabwaterera ase gete. Koigwa ng'a bono rigiya nonye na egento gete mochia igo ndoche abanto bare goseria obonda.
Esauri ya ogotamanya buna ebinto bikonya gochenchia chinchoki na obonda.

eye echibwete ase nkorema chibando. Gose ababwo emetani eyane naende osatie emetani emenene nonye keroo ing'eire ne eserekari, eserekari eye nkorusia ekero nkogesa nkorusia chiliita isato ase am- emetienyi etato. Lakini echi ekero chiaichoire maa nkoru- nkogesa fifteen to twenty litres. Lakini naende bono boke bwaye mbobwatie asara wasao buna okorusia okoborusi ne aota. Tori korusia ochi komenya inyomba, igo okonyora ekero abanto bakorire aota kwanyora baikire ang'e abanto emerongo ebere batagete elita elita, kwarusia twenty litres ogocha kwapima, kwarusia emetano ebere, gose oyomo ne enusu, bwaisanire gwatomire esubari gochi gochi. Torachaka korwa mapema mwa- omanyete omonto naye akobo- ng'aki gwatwarete ebirengererio bono ng'a aa, iga ndarengereria gochaka gotuga chinchoki gose ko- Ebirengererio twasoete ekeombe, biogotuga chinchoke aa bogichora. Kera twasomigwa. Aye bogichora gwodiga.
Aa mbogichora gwoti.
Okay. Kera twasomigwa emetano ekaretwa bwona lakini abanyakiombe esauri ebirengererio biabo ekerende nyamira aria ng'anywa bakong'akire esimi ng'a bachenchirie chinchoke echi bachiirire ensemo eng'ao nare konyara gopinga. Ekero chiairwa abwo ensemo eng'ao inche nkairana bono ngachaka korosia emetano yane kwa sababu Emetano eria konya twabekire aa konya chinchoki chiasoire gocha, bono inche ngachaaka eprojekti yane y'okorosia emetano yane, ngachaaka kobeka aa. Igo nabo nachagete enchera ere rahisi igo. Na ngigee goattract chinchoki mpaka chiacha ase. Number one, amasingira. Naende ekero ogotega ebinto igoika obeke igoro ake, chikiro chi chi chibuti ishirini gochia igoro ekero obegete esanduki eye yaye oo, igo chigosoa rahisi sana. Nyuma gwakorire chiweek ibere kwarusia ororo kwareta Aisto bono aase imbegete aa Nesto. Gachireta ororo chiachaka gokora egasi yabo yo chioka. Igo chinchoki konya goetanana chire, konya goetanana chire chiarigia ase egento gete chikwaga. Zaidi.
Echikorigia onye chire ne ekwini. Ekero chitabwati ekwini na omochando ore, lakini buna tokonya gosomigwa bono iga ntwasomigwe ne ekamuni ya Savana Ani, Batosomirie buna tokonyara korosia equeen chiria chitabwati buna chikoroseregwa equeen chia omotano oyio kwanyora onye ore equeen yaye ekorenda chinchoke echio. Equeen eke nki?
Equeen egento enchoke eyemo nere ere enene. Enchoke eye nere ekobiara nere ekoibora. Bono enchoke eria ekero ase esanduki etari njiri koibora lakini bono ekero erae koibora omotano oyo ime ntorosetie space yaye ase egocha yasoa. Ekero nyuma agenderete koibora chinchoka aa, bono gochia magega aya egechanga eke tobegete, echi chigosoa gochia magega nachi chikorosia oboke. Lakini echi chire korwa bosio ase equeen, echi na okoibora gwoka. Bono nabo chikoibora ekero chiachoire ime, nabo chikoibora kwanyora chiasokire, naende kwanyora totagete emetano eyende, chinsemo chinde buna chigosoka korwa aa, chigosamisa naende echi chikogenda omotano oria still na echiago chire. Lakini onye no jirani kebwate ang'e, nabo chikong'anya gochia bwa echirani, echi chiasoka chingeni bono chiaiboirwe. Ah, igo bono ekwini ekobe eyemo gose ekwini ekobe eyemo Eh.
naende ekomenya ekomenya emiaka etato na enusu gose emiaka etano ase eng'encho nkoragerigwa ere lakini enchoka enyene ekomenya 40 days Ah, Eh, ya- 40 days yakure karatiga.
Iga chinchoki chiria buna nchiroche aria. 40 days nchiyo. 40 days togochirora Igo ne chiakure. okonyora naende chiabiarire chinde ching'ani chigotiga ime echi chiakwa naende ekero enchoka eria yakure Igo chimanyete gosibia erio chigosaberesa korwa ime chiarusia mpaka chiasibia chiakora, omotano oteganera tokorora chabu eria ase eriana riria gose ase oboke boria. Eya mwabo yakure, oise gocha origererie inse nao okonyora chiso chi echigosomba chiatuguta korwa ime chiatigara chioka chiria chire moyo. Bono tiga ngonto karatoire process ng'ora because nimaete omonto naro otegerete aria naende maybe oratake ko Gose oratake gochaka oboremi oboigo gose obotugi obo bwe chinchoki, ng'aki okorosia emetano eye iga naende nki ogo consider ekero okorosia omotano? Omotano ritang'ani, emetano tekorosiwa bao chinde chionsi, igo okorosia ne bao y'omokabere. Na arakore experience ekero okorosia ne chibaye chinde igo chigoika chiakora ewiki naende chiang'anya. Lakini omotana bwe omokabiria orosirie half, igo okoba omuya sana ase okorosia oboke, eh.
Imoke, igo ekero kwarosirie eh, omotana buna oyio igo, Omotana oyo ekero kwanyorosirie eh, eintu bono buna aye kienyeji, igo okwemoka kwareta obonyansi bwa omware na ekebiriti kwatongia obonyansi boria kwaetia ime, gwaetanana ime, gwacha kwanyoteka. Chinchoki chiria ka chigo chikorigia ase, nabo chigocha chiatiokerera kwanyora chiasoire. Okay. Lakini bono twachiire are, Ebinto mbire tokoegwa birosirie buna amana iga, egento ekio nakio ogocha kwabeka iga aria, naende gwasambera eke aganto gete nkarora aganto karia kwagatongia iga gatiokire, chinchoki echio chigocha chioka. Alafu bono Sefano naende mbacha bagatoa akariogo gete ogocha kwa kwabeka chitoti ibere ase ekegita gie gie chinchoki. Bono etoti eria ekero chiakorire chiweek ibere chinchoki chitoke chitabwo ase chigochia, nigo okonyora chiachire chioka chiasoire Igo ororo. chinchoki igo chigo smellie are. Eh, are, eh, are chikilomita inye nabo chikomanya ng'a ase getaria enyomba nere oo Nabo togochiao.
Eh, bono Eh, elocation bono buna bono torochi eh, aiga ase obegete esito yao Mm. nabo iga nindoche emetana nere ere chinsemo chinsemo iga iga Eh, bono inki oconsider ase ekero okobeka elocation gose eposition ya ya omotano yaani ase korora bono ntagete orige buna omote oria aria ompimete ng'a chibuti ikomi na tano nabo chikobera aria bono chinchoki iga chigochia chigoeta igoro Inche ikominyoka nsa aa. Bono igoro aria ekero chiachire aria chikonyora enyomba eria buna bono chiria chiasoire, bono nabo chigokora chigoika ibere nang'anyi korwa aria narete aa. Na echinde nchikong'anya nang'anyi nabeka nyomba rogoro. Ee.
Obogima bw'okomanage chinchoki echi iga chiago chigenderere koba buya nabo koba moyo. Ng'aki chikoragera? Nkonyuchire nonya amache, ekiagera nabo nkwantebi ng'a nobegete ebinto gete iga iga. Chinchoki echi nkonyuchire amache, lakini nigo chianchete gwechiera roche mono, Lakini inse korigereria inse aye nabo mbutorete ebipiira ebi, ngachibekera amache ororo, nkabeka nebito ime ase chigotacha, kwa sababu amache aya obe tobeka ase chigotacha igo egosoa ime ekwe. Bono goika ochibekire ase chigotacha, gekogenda yatacha egete keria igoro, yarusia amache, yasoa naro gochoo oe ase omotano oye ime. Mh. Ngokwana igoro ya afya ye chinchoki. Aah, igo nkoirore chingaki amatuko arenge okoira gwacha gwacheki ng'a ebinto biane chinchoki chiane moyo chire healthy chire gose nkomanya ore ng'a chinchoki echi nchibwate healthy na echinde nchibwati? Chinchoki echi egento tobwate atuyeene ne chinsanaku na ne chinyambobe. Eye nere erato y'ane na ase chinchoge, bono tinkogenda matuko abere ntacheti aa, goika ng'ende. Buna nkogenda naende maambia nabo nkoboka nche ndatemanya kogenda ase ngochia, gwasababu ng'ise konyora chinsana gochia chire chiasoire ororo, bono chigoseria chinchoge chiria chiarire oboke bori nanyorire asara. Bono eki nakio egento ekenene gekogera nacha kera emambia botambe, nachia eki namanya kogenda. Rakini buna Nyasae are omuya gochia bosia, nabo ntagete korema ase aye omotaro, goeta, Omotaro oyo onywe agache, bono inse insanagia echi nchigocha chiasoa ime. Bono rirorio nintache korata, nabo ngokora amatuko namanye gocha. Ah, gwateba amatuko emerongo ene chinchoki echi chiakure, naende chiegwere ching'ao. Chiri goetania amatuko emerongo ene. Bono ah, ng'aki okoharvesta aro eh, oboke, igo toirenge eprocess yokonyora oboke korwa ase chinchoki echi iga, onye forty days chiachiire, ngiya ekorosia rende gose namatuko arenge okoira kwanyora oboke.
amatuko amange, emetienyi etato, chinchoki echio chibegete oboke. Lakini nkobwati chire ng'a ase abwo amauga naroe ebisicha mbiroo, negweta, eng'aki ense ere. Ekero ense ere green, nigo okogesa oboko obonge sana. Rakini konya abanto bare gototebia ng'a omorakera noro okogesa oboko obonge sana, rakini omorakera igo okonyora ng'a nchibwati ase chikorusia ebisicha. Naki gekogera bono na naamwanga asimeke ekagu inse aa ne namauga, yagera chianyora ebisicha biabonchire inse aa ang'e, chia chiabo chia chiatumia. Rakini ekero obegete buya iga. emetienyi etato ase omwaka nabo okoharvest gatato. Ase omwaka nabo okoharvest gatato. Eeh bono. Toira nko bono eprocess ya okorusia oboke ase emetano eyume naende enchera oro nchiri kogoita?
chinchoke echi nchiri kogoita buna bono inche ngocha nerusia riko onye omonto ore konduseria iga achete agatwara echiaye echinyinge agatiga, bono ninche bweka nkoeruseria gose na ekero momura oyo one omwarimu are aa oche ombwatisie gose na bamura abaminto ekero oyo onde are aa. Buna omwana nare rogoro aa Timothy oche ombwatisia, bono egento ngokora ne eyuniform nkobeka nabeka na gloves, nabeka na egoti eria, nabeka na buti, nabo ngocha aa, na esmoki nimbwate, esmoki eria ekero nabekire omorero ime, eriogi riria buna ogwaka chinchoki echichuoki echigochaka kwebisa, yaani echigotinda eriogi. Bono gogochaka korusia, bono egento ogokora ogochakera egete eke giansinya aa, gogepiki igoro na imbwate omoyio na obosabuni. Bono muna nkorusia riria ritang'ani na okoriabusa, kwanyora nonye mbegete endonsa, muna nkorirusia nkwabusa chinchoka echi chiria chitigarete ororo, nabutora chiasoa gochia endoo ime nairania egete keria naye narusia ekende. Narusia mpaka aria ase ngoikeria. natigera ororo, bono nagora naende nagenda omotano onde boigo. Bono bokong'isana natigera abwo, naende ekiagera nachia gocha rituko rinde ring'ao. Bono muna bakobore ng'aki, chinchoki echi ikorosia oboke, erio moche koria. Chirochio nkoigure in- nkogechigwa chire ng'a egento eke twaroseti omonto naro okeirire. Eh, oise gotiga muna bono ndire naruseti rimonga nkabotereka nyomba, Chigaacha nyomba eye yabekire chitirisa, igo chiariete chigakora echio chikoigwa endamwamu amo, naende echio chigotindia asaiti eyo chigocha amatuko abere okachiasariri chiakoorire. Iga ekero okorusia ororo naende toiri kobotiga ang'e abwo, okorusia kwaira chiaetana na amambia aye rituko rigima na erinde, chiairana chiachaka gosibia enyomba eria ase kwarusetie naende chiachaka egasi yabo. Okay, packaging ya oboke oboiga ekero kwarusirie iga iga, process ki okoboetia riria kwa opack riria gwachaka kobo distribute? Eprocess ekero narusirie aa, Eh, omong'ina ntwachiete, omong'ina nabundusire. Naende ntobwate emasini, ntwaire emasini. Emasini eye nero togokora eprocess, gose chisuguri nchire togorete chinene, nabo togobeka chisuguri echi ime, ka kwaboterekire onye o- o- oyo bwe emasini nabo orabete otereka riko, Orosi rioka nemasini eria buna ekobutora na iga nabo egokora amano aria. Naende onye tobegetie emasini onye riko okobeka esuguri eye enene, rigokoriria ekero kwabekire riabwatire riberera, igo bwechunchuga bwoka amagoko aria ache aoma igoro. Ekero aomire tori gokuna ata chidakika echio ogotiga ase chinsa ikomi na ibere chingima, rigokoriria rioma pa. Ekero riomire bono mambia okobochore engoro esaidi eyemo. Engoro eye kwabochoire kwareta ebichunchugo ntobwate Ntobwate ebichunchwa gokurusa Abaanahani aria, bono gwachaka gochunchigwa oboke obo, tori kobokuni mache, lakini oboke obo nkobogesa ore chingaki, gosaba abwo bokomeriti oboke obo oise kobotereka nse obe okong'usa amache, oise koborusia ekero chiembura igo okonyora bwang'usire amache, ekero bogochia gopimwa bono mpaka botoke ng'a mbore amache, lakini otabegeti, naende ekero ritato riria tori korusia, Bono nebwate engaki getokorigereria, eria ense ekaogete buya iga etabwati embe enyinge, nari okonyara kogesa oboko obuya botabwati matatizo ande onsi. Eh. Ah, so far ebinto mbire kwamanyire bono iga otamanyete ekero kware gochaka Mm. Ah, nki eke okwamanyire bono otamanyete ekero kware gochaka eh, kiagokonya bono ase obotugi bwao bwe chinchoki Ebinto ebi omorari nabegete ng'a ne chibesa ngocha korigia eye nabegete ng'a n'ebinto ngocha koria. Gwatagete buna tiga ngombeke egento gioko Giokoria inche gwenchoria.
bweka, Mhm. naende kobua amo nabanto obanteteti ng'a omonto obwate oborwaire bw'esukari eye, eh, boke nabwo agotumeka buya. Nkarora ng'a bono ng'ise kobeka ebinto ebi, nabo bigonkonya. Lakini tiga ngotebi ng'a gento nkeri keng'ete ebesa buna ebinto ebi. Osabu echaye buna onyeroche omogondo omogima iga, chibesa nkorusia omwaka echibuete, echie chaye. Yona nabo gwachagete buna negento gete giacheche, tiga nko ndabeke na inche nyore chinchoki nanyore oboke, okacha koriara ase ng'a kumbe nefaida obwate enene eranyore korwa agwo kwetania kende gionsi. Ere engiya mono, naende inche mbori gonterera aa buna okonyora omonto akong'akera esimi ng'a ntagete chilita ikomi, ompake riboche Nairobi, onde ontebie chilita eye emerongo ebere ntagete, mpake riboche Nairobi. Inche bono nokorwa okorosikia ekebuyu, namopakeria. Nabeke etu egari nyamira aria naende nakochi bwamuchiera Nairobi. Okay bono totebia ngo so far emetano ere ngobwate. Bono iga emetano eyio imbwate bono ere chinchoke iga ere ishirini na ine. Emetana ishirini na ine. Lakini netigarete emetana ishirini chitarasoa ime. Echi ne chinchoke chiborete. Igo nobwate emetana bono igo arubaini na nne. Bono mbwate arubaini na ine lakini ishirini nchirasoa. Ne emetana eye arubaini na ine ikomi igere emetano emeke na tatu igere emetano emenene. Mm. Bono ase emetano iga ishirini na ine ase chinchoke chire ime Mm. eh, harvesting yago ye- y'oboke Mm. ng'aki ekero omotana ng'aki ogoa Maki naitwe emetano eye buna eria ere oroche eria ebere ere gochia moino ekere nkorusia eye ebere nabo nkorusia 15 litres oyomo 15 oyonde 15 ekere chichire ime bono eround yago onye nagesa 15 eround ende emetienyi etato nkogesa 10 Naende ekero ngochi- eround ende omo- omo- ngochi goika December okonyora naende nagesire fifteen, igo mbobwati hasara. Lakini eye kobwati ng'aki eclimate kere, na ng'aki chikonyora amache na ebisicha. Mh. Toenda gose okoonia. Naki okoonia. Okoonia nabo totaranyore echiro buya, ase eng'encho ekero ekampuni eria ya Savana yaani yacha yantebia ng'a tinde register nero, bono bagantebia ng'a barobwo barabe bakongoria oboke ase ekilo siringi mia tatu na arubaini, lakini bagantebia nkwe register igo bagochaka kongoria na mia saba ase ekilo. Igo aye gwakaoneretwe kawaida. Kawaida. Bono ekero bantebetie igo bono nari ng'endete ntagete korigia enchera ya okonya koreta emetano ya Savana yaani, egere echi kong'ara agwo bache kongoria oboko obo, lakini ase bono iga chiro temboreti kwa sababu erita igo ngotugutera nkoneria abanto ne elifu eyemo. Erita elifu eyemo. Erita elifu eyemo. Chirita rinde oko- oko- okorusia ekero okorete the highest. Eh, bono tiga mbeke ng'a ase omwaka nabo okonyora nao ni one hundred and twenty thousand.
Nigo chirita ah, Approximately.
120. Nabo okonywa ng'a chirita nchire 120 echio. Eh. Bono naende ekero otara package ebinto biago buya buna bono ogende Buya tonya buya, gokora. eh, naende bono nkonyora ore nko- nkoande abairi abana bane ngocha bare ba- bande babogori bagenda naro Yeah. abachokoro bane baaka chisimi gocha ng'a eh, tati eh, sokoro tobekere oboke nabaa Mm. lakini bono esauri bono nkonya kobamanyinde ng'a emaete ebi bono nebiasara nabo ntagete ko- kobirenda Nonya nabachokoro aba bande mambia ba- oyo ebesa ekobora etoke korwa haji ere esukuru nabo bagocha komanya ng'a sokoro nankonyete. Yeah. Eh, Savana yaani ne ekambuni eye ya eh, ndatebe ng'a eya World nere ekooni oboke Kenya ne chinse buna Tanzania, Buganda na Zimbabwe na ase ande. Bono abwo nabwo bakoonia. chie oboko obo nabwo bakogora bamanya ase bagochia gopack eh lakini rende mbabwatie hasara kwa sababu ekero nkonyora ng'a ase oboko obo bwane elita elita iga ebwate e chikiro ibere na erobo. Nabo oroche baise gokogorera na siringi mia saba Chigecho oigwete echi ne chibesa irenga ase seven hundred ase chikiro ibere ne robo nabo okonyora ng'a chiachire ang'e sixteen hundred lakini bono toroche inche yao nkooonie liita eribwo eyemo tobua ochi aa bono nimbwate hasara. Oise gokora egasi na barabwo nabo okonyora ng'a kwanyorire efaida. Ing'ise gokora egasi na savana. Ande kende egento gwa consider gokora. Eeh bono ekio Mbangete ng'a goika omwaka onde, nabo ekero naende orachie koirana gocha aa, nabo okonyora nse aa nagachire naende nagitire iga aa, bono emetara ne emengo oranyore erema aa, gose agwo ebi ne ebiasara bono otagete gokora kobua binde bionsi. Okay. Ah, ekero tokorigereria igoro ya chicounty chiaito chia Kisii na Nyamira, bono buna aye ore Nyamira county, eh, Nyamira county buna ecounty eh, abarai no management iga y'ecounty, kende nkere babwate igoro y'oboremi bwe chinchoki? In fact ecounty nebwate tatiga na abanto totebegeti amo. Eye county ya Nyamira nebwate emetana nkoeire abanto emetana tatiga abanto baito nyuma baeirwe igo bagochi babagana kera omonto oire oye oye bwoye. Bono kaeirwe omanyete gento Bono mbare ekero gokora business wise. mbari gokora bi- biasara ebi birabakonye. Bono kwanyora ng'a nonya ne chianga chiria baegwa Nonye naba nagotebia twaetwe nabarobwo, chianga eye bachiete bakaoni, emetana bakaoni bagatigara igo. Lakini bono naende inche bakogoria oboka ekero ba- batagete, ninche bakogoria aigo na ing'iraneria imbuya rende ngonkoria bare ebiasara. Either nabo okonyora omonto naro ogotegererete chinsa echi iga, eh, okorengereria ng'a kumbe egento eke nabo gekoba efaida, eh, inki oramotebia? Bono ndamotebia ng'a onde bwensi otaete gokora ebiasara naende bitari koira ribaga inene, Tigakora oboremi bwe chinchoge. Magnite tigangotebi ng'a omonto oyomo nare omwalimu okorokwa Samuel Sato korwa etono aria, iga ere bogichora, chinchoge echi natugete, ekero nagenda ororo igo nanyora ng'a na omonto bweruete ogokora ebiasara, iga abwate mpaka emetana ebwate chipattern, ako aka kabatire chipattern chiria, Inchoka enchiri gosoka korwa ime bono nonya yare koba nonya togotara ime nchigosoka chitokune. Oyio nomonto oyomo oroseti sana nonya na amauga aye oroche nsimegete aa nero nero onyorokereria buna ngosimeka aba nagende nonya koenka oyio ayande lakini nere ong'ete amauga aya. Oyio nomonto naende tabwati ndamwamu nabo tokogenda oo oyio otagete ogosomi gokwa echiombe na echingoko na echinswe lakini inche nagende oo agachia gonsomi igoro ya echinchoke.
Nabo ngocha gokoira ororo narorereti etibi eyemo Ensoko na nyororo ya chiro, igo nainwe nabo ngocha kobaira ororo, morigererie buna ng'aki abegete. Ee. Ah, bono onde nare ore chinse chia isiko Nairobi wapi onde okotegererete chinse echi iga oboke obo iga o- otagete omwonerie Ero. rende bono ase eng'encho aerire ogokoru koru koru iga iga ase eng'encho nachire iga iga Ewa. ng'aki okomotomera Eh, eh, mbobwati omochando abanto abange bakongoria, I Nairobi bakorwa. Ekero bachire aa, nabo okonyora boka bagontebia ng'a topakerie. Eria kabere oyo otai konyara goika aa, nabo agontomera chibesa chiaye onteberi ng'a mbekere lita tano. Namobekera, obokong'u bwaye nabopaki, nabokuneka, otomerwe oira Nairobi. Korwa ore namba yao esimire lakini totebia ng'a efaida y'oboke ase omobere bw'omonto nere ri? Eeh, Magnite tiga ngotebie ng'a oboke na egento ekiya sana, abanto buna aba tobwate amarwaire amange, oboke na egento ekiya sana. Number one, Amabera aria are ase oboke, aria ekero okonya koria amano aya, nigo ogokea ekieni rioka. Naki okorora abasubati abange bakeete ekonini eria bakomera maambia na marogoba eyemo eyemo. Bono omo omo okorora ng'a oyio abanto bagoteba ng'a mokanyare abe na omong'ina, lakini ekieni omoroche oye are omoke rioka. Aboke akoria.
Oboke boria akoria.
Igo tabwati hasara ende yonsi. Eria kabere, Oboke obo, ekero oko- buna inche bono nabwo narete konywera echae, Naki okerete ko- bono naki gekogera ng'a nonye Origenchete. naende monto ta- abanto tari bange baramanye ng'a monto oyo nabwate matatiso ande. Igo oboke obo mbonkonyete sana, na kobua mono mbokonyete abana baane aa, nkonyora bare, kwanyora ng'a batumekire. Igo oboke na egento ekiya sana. sana ase abanto abange baria Yeah. babwate amarwaire chisukari ne pressure, Yeah. oboke obo nabo bagotumia. Na abana rende.
Ne pia na abana egekuba ekerito, ebinto ebi nabio okonyora bagotumia mono, Mo- Monto ok- o- omonto obwate oborwaire bwa sukari, ningo natumeke oboke. eh, saiti nabo ngotumeka.
Ah. Eh, oboke Ningo nabo nabo. otatumeke sukari, lakini otumeke oboke. Obo- oboke aboro osiri korwa enchera eng'ao, Naende egento kende nemageneti ntagete kobatebia chinchoki echi, abanto abange ngoteba bare ng'a barore enchoki ere ase echoo, ng'a nonya yanywire yamanya koreta aa. Enchoki na egento egesafi sana. Enchoki eye, ebi chimasini nchire chiachire bono togocha kogora eyemo ekogorwa elifu kumi na sita korwa elifu kumi na tano kumi na sita korwa savanani, aa nonya ase chinchoki echi chigosoera gochia ime, emasini eria nonya togocha konyetega. Egesa chinkoro chiria. Ee, enchoka eye ne nyuma otaratega, enchoka eye buna egocha na echabu eria yonsi pi ase naro aria chiro chikorosia chigwesiberia, chiaira egento kere egechenu gioka gochia ime. Nabo okonyerora korwa aria ng'a neche oyaerwa, lakini gegoika ase omotana, teri kogenda ime rioka, ase naro chigwesiberia chiarusia echabu eria pi, chiatigaria oboke bwoka. Ee chiatigaria egento egechenu gochia aria. Okay. Bono sebanani baretire ebinto gete eme kwende emebura ere eyenkogora bare. emegure ere eye egotorasa, nkogora bare, baria benyarire, buna twarwa esemina, naroche omonto oyomo ere ogorire emasini eria, emasini eye bagocha batega Machine eye botuko, chibesa ere enga?
ere fifteen thousand. 15,000. Em, Mwarimo ondigereti mogotaka kogorera okoro Peter emachine ya 15,000. Okoro Peter ntete abanto bakore emachine. Bare gwancha bangorire barakore buya sana. 15,000 omwancha omotegereri, onde bwensi oko- okire na okoro Peter ase eng'encho nainche nachire iga, omosani one.

Ense eyemo yoka emebura eria eri gegotigwa naende gogotega emasini eria ema eyende boigo, kwanyora kwarosirie kwabeka ase akamoku kwanyora kwarosirie chigramu egramu ere gose na eribu ishirini. Mobura ere oyogototonga.
Mobura ere noro bagochi batumia ase chia amang'ana buna arthritis chia oborwaire obo bwa echinengo, na chia echimo okogenda nyagetari aria kwanyora kwabetirwe ya e- edosi batotebetie ere forty thousand, bono gaki kwabetirwe kwabwena. Bono mobura ere oria, Eh, ekero enchoka eye yarasire yatigire oo, nkomera ore nande? Mobura ere tori gokwa omaete. Ehe. Mobura ere tori gokwa aria bono nonyore eriana riarusetigwe igoro oribogorie, naende okonyora okobetire. Mm. Igo tori gokwa. Oro nabo okorusigwa aria ore moyo ah, ah, akamasini karia, nabo ogo- okorusia ororo, kwaumera ororo kwarora iga, kwabeka chi- abochie babo mbore batoretera, bo obochie bwaye bore iga, kwabeka ime, bono Enchoka bakogoria enko- ase. nkoproducera oyonde. Yaya enchoka iga yarasire eyio yabeire ayio, bono yaeri rero tebwati naende. Mm. Naye Bono teri igo gotwara. kando na okonyora oboke, bade ebinto mbire okorusia ase chinchoke. Igo Ebi, naye maburere- naye bibwate chibesa chinyinge kobua oboke. maburere, Eh, naende na amabere ayio nagotebi. Na amabere. Bagochi bachi barosia chikonini, echia abanto bakumera banya gotwara ekieni egeke rioka. Okay. Mm.
Ah, onde bwensi otagete oboke by the way, ah, very raw honey.

Buna bono igoro ekero nare konya koburuka amauga aa, ekero ogotubora rirabi eri mono, chire chiarosirie oboke nabo chigogoaka, nabo chiang'agete ang'e ishirini gose kumi na nane iga. Ishirini okoro. Yes.
Aki otabimbeti?
Tindi kobimba. Yeah. Yaya chia chiang'aranirie omobere bono inche tindi kobimba, nabo onde iga buna ande iga. Chiakonarire.
Chianarire.
Mm. Igo rende eh, nabo chikongosa lakini egento ndendete, tintageti onye kwarigereria nkarogora okwarora ngitete ne chinsiaga iiga, Kiagera ga chigosoka korwa aria chianyora ng'a chikogenda igoro, lakini bono gochibosiaa muna Nyasae agonkonya, nigo ntaete korosia ase aya agare, nkonya koebera rinde abasani na abairi bagonkonya, Yes. ndosie emetano eye yonsi pi Kiogani nyebeka.
tiri korosia. Ng'a ogotena bonya omoiri nakorigeretie aria. Eh, egento egetang'ani, igo ntagete goaka omotaro, aria rigoro goeta, na aga, ase aya abe gati, ase aya ng'a simenti ndigie amatabori, ngite esaiti eri na eye, buna omwalimu sato oyio nabatebie agitete, alafu esaiti eye manye kobeka ewaya me e- chaining ria ewaya, mbeke ase aya, egere ng'a nonye na omonto oramiyoka gocha nabo arache komiyoka onyore otwomeire ase chinchoki chiamoitire, kwa sababu tamaeti buna aranyare gotama ime buna inche emanyete ekero chiaimokire buna ng'aki ngotama. Naki eke nataka kobora next ng'a omonto arache iga otabwati idea ng'a ebinto mbire bira obogima bwaye mbotoke. Mbogotoka naki oroche ntigerete echaye ng'a tigekine, na korwa maata anga tigakaba gwasi omonto origereria ng'a ebinto biria gingochia aria biang'itire. Lakini ngotioka chire korwa are. Ogotioka goku bono onye ndi omogaso orenge mono, naende onye otacha korwa moiso onde twakorete harvest korwa igaa twaruseti, by the way oboke buna nakwagwa nakoete ogasiba noo bwarwete aa. Bono. Naki ntagete korwania ng'a nare konyora enchera ngite bono, rende omoraria nabo nare gogosaba ng'a nobwate abasani abange, bono oche omborerie buna omosubati Pamela obaare korwa America, risabiki riaito barore gose mba na nang'a sisti ndosie egento eke ase omwaka oyomo nabo ndoche ndanyore rende buya sana. Approximately budget oganetie eri korosia ebinto ebi ne chibesa ere ng'a?
Kogita asaya goika iga. Nyore erifu mia mbiri nabo ngokora kera egento bono njake ko korosi chibesa. Omonto aragote ng'a okoro Peter ngokorigia rinde erifu mia mbiri nkoroseri na aye oche onyore experience eke oche ondoseri nabwo one na inche Tingotwara mochando kogita.
Tingotwara mochando. Naye nonye na okorosi na ndoseria antebie ng'a naende ogocha kong'iraneria chibesa echio nabo ngwancha kwa sababu egento eke chinchoki nchibwate efaita enene sana. But we omonto okorosia emetano iga arire igoro aria ase twaetania ngotira tore gochia ororo nabo tokoba motebia Buna bono omobisa obo narire igoro aria. Bono ase eng'encho nda naye, igo nabo okoguide, oro ete omonto oria morosie egento eke. Torosie egento eke onyore. Nonya Aye, omobisa obo narire igoro aria, nabo narora a- antebi ng'a nchwererie emete emekabiria, achake korosia emetano. Ekero to- toise gotwara ebiasara ebi tore abange, ntokumia okonyora tobwate ekiiro, Riria abanto aba ase Kanaani bagochia kwoyia, kwanyora etubeke tobooka amo, twabogana ririmo, naende twachaka. Abwo nabwo nebinto biaborire ime ime ebituma bitari komera chi ebinto biabire bikong'u abanto nabo bagotumeka eposition eye enke korosia amang'ana ya oboke naende abakonye. Inche eke bono giankonyire sana, nkoarora omong'ina ria otanareti gocha mogondo gwa sahabu, egento gegotorageria neke ekero twaonirie oboke obo boisaine intwe tokoragerera omwaka omogima. Eeh. Alright.
Oboke chinchoke nchibwate ensacha na enkungu. Equeen eri nagotebia, nere egosugureka amang'ana y'okobiara. Bono tinkonyara gotebia ng'a ensacha na enkungu nere oo egento gioka nagotebia nkere ng'a chinchoke echi buna ochiroche iga, forty days ocha aye omotienyi oyomo na amatuko ikomi tokochinyora. Echi echikwete naende ne ching'eni chire oo. Ase okomanyera nchikwete nsa aria okonyora buna chisogeti, eria yakure, nonya abasikari baria bagosindikisa. Barusia ime basibie oro- oro- oro- omotana orabase. Eh.
Alright, ah, mwanche morigereria bono eh, naye goteki epoint eh, onde orase poche okoro Peter onye gotagete oboke enamba eye esimu mwakere agotomera oboke by the way gocha asore naye mbari more chinse nonye na echi isiko ekero mwachire mwaraakere okoro Peter erio anyare kobaa oboke onde otagete komosupport in any way eh, nabo okomosupport torochi ere nomosani one. Na inche ase eng'encho bare abasani bane nabareteire nere mu support in one way or the other, onyore tonyore gosuka ase enchera eyemo gose eyende. Korwa Peter, kwania inga abategereri bane nari naende batebie kende. Abanchwa abategereri abategererete korwa aa, ntaete kobairaneria ng'a mbuya mono ase eng'encho yogototegerera, naende mbuya mono ase okorigereria ekebindi eke gie chinchoki, nare gotebia abanto baminto bonsi ng'a kamoranche, chinchoki nchibwati gasi nkong'u, egasi ye chinchoki ne chinkesa enke sana, obeke nonye nemetano etano yoka, Eyio eisai negokorenda afya yao naende obonde kwaoni. Igo naki ndabasabere amaya ng'a tiga Nyasae abaseseni mwensi naende nare ebinto birosire korwa ase chinchoke, nonyene amabuta, amabuta achie akorosigwa goetera ase chinchoke yokweyaka amaya sana. Bono egento kende ndoche ekamuni eye oboke obo bogochi korosia koreng'ana buna twasomigwa, inkeri ng'a bono ngocha abanto baria tokoraba etukia ise, amabuta naro agocha korosia kogoetera ase chinchoka echi, ogoaka etukia ya mwama rioka, Okay. etukia etari gochia koraba. Abanto mbatete monataka kouka Esauri thousand. totagete ntogota bwango, Ehe. igo rende tiga tosaberane amaya, naende kera omonto kobwata akabaga ase onye gita ase ake iga aebeka chinchoka ororo nabo chigogosuka. Kebwatete nchiagwagete 20 Mm. naende tobimbeti nchikong'aka rende ibere na inche. Eh, bono aye chise ogwaka erabwati ng'a nobwate omwaga nabo okobimba. Bono ayetiga inche nanarire chiananire kondasa. Ah, baria ndire naye tochi kodara ng'a chigwake 20 Mm. Eh, ng'a ng'a nechi nkoirwaria ore ah, ah. No chianarire Mm. bono inche ngogotebia ng'a chianarire buna onye enyomba rogoraria nabo okonyora gose ndire konyene ngachete nonye na ebinto ngotumeka ase chinchoki chiri chire nabo okogenda ngochi koigora iga riberera riria chikondora kwanyora chiang'akire nonye isano bono eh, tatiga egento gioka kayasoire gokurasa tama ebise kwa sababu buna egokurasa egotioka eyemo echi ekobwatekana chionsi. Kwantebia igoro y'amaraba, ekero okunete amaraba. Ere okorema amaraba asikire atioke, amaraba naro chiangete buna agotioka iga, nabo chikobaita. Ee, naende titageti banto banye kobera ororo, banto banye kobera ororo iga, naki ekero ororo ochentigete bagecha aye ng'a teta orutike ebe iga, chia chigosoka chiagenda igoro. Bono naki nasimorire echianga chibekire amauga aa ng'a chikogenda igoro chiairana ase aria, nchikogenda atambe. Nchibwate obobe.
Eh, nchibwate obobe igo. Mm. Muna bono omonto nari chirangane chikurase nabo ogokorera nyagetari ne chinchoke ne chimbe nchitageti ochikorera egosori yaya. Eke ne egento ekebe sana ngetageti ochikorera egosori lakini gochisigete chire iga Na chiochi nabo chitumogete buna chire iga. Alright.
Ah, mwanche omorigereria tiga ntokorera agwo ase chingaki echi iga naende tiga twaumerana ase chingaki chinde inche Mark Knight nkorokwa. Buya mono.